2018 елда район тарихи үзәк мәктәп тавы проекты белән Бөтенроссия конкурсында катнашып, бистә тау итәгендә 3 ел буе масштаблы эшләр барды. Беренче елны шәһәр су коену урыны белән яр буе зонасы объектлары эшләнде. 2019 елда исә коену зонасы булдырылды, балалар өчен уйнау майданчыгы урнаштырылды, акком түшәлде. Проектның өченче этабында мәктәп тавына күтәрелү өчен Ян ягына яктырткычлар куеп, баскычлар эшләнде. Баскычларда дистәгә якын күзәтү зонасы эшләнде. Өч ел дәверендә без өч этапка бүлеп эшләдек бу эшләрне. Атна саен җыелып, сөйләшеп, совещаниеләр үткәреп, буранмы, кызумы, салкынмы, яңгырмы, безнең һәр атнада бер көн бар иде. Шуңа күрә килеп, шушында Эшләрне планлаштыра идек. Мин дә рәхмәтлемен бүген үзебезнең алып барган төзүче компаниягә. Алар да бик уңайлы туры килделәр безгә. Алардан мөмкинлекләре бар иде. Техника ягыннан да, башка төрле специалистлар ягыннан да бик матур объект килеп чыкты. Мин барлык Зәй халкын да шушы үзебезнең Иске Зәйдә, шушы микрорайонда килеп чыккан объект белән котлыйм. Киләчәккә озак еллар үзебезнең халкыбызга хезмәт итсен. Мәктәп тавындагы кызыл мәйдан шәһәрнең йөрәге. Бирегә кызыл брусчаткалар җәелде, төзекләндерелде, тротуарлар, керү өлеше ясалды. Мәктәп тавы тарихи әһәмияткә ия, зәйгә нигез биредә салынган. Мәйдандагы Крестовоздвиженский чиркәве белән мәчет бер урында булып, районда төрле конфессия вәкилләрен дус яшәргә өнди. Сәнәкчеләр фетнәсе корбаннары истәлегенә куйган һәйкәл хәвефле еллар турында сөйли. Я в этой школе училась. Без әлеге тарихи урындагы агач мәктәптә укыдык. 1965 елда биргә күчеп килгән идек. Классташлар белән мәктәп тавында 40 елдан соң очрашып, хатирәләрне барладык. Хәзер биредә ничек матур. Сабантуй карарга килгән кебек киләбез, ди Лидия Николаева. Мәктәп тавыннан суксаклагыч акваториясенә матур күренеш ачыла. Фонга Гресс аның торбалары үзенчәлек өсти. Тематикада аның элементлары булуы да куандыра. Биредәге балалар һәм өлкәннәр өчен ял һәм коену зоналары, уңайлы ятаклар һәм киенү-чишенү бүлмәләре, спорт мәйданчыгы, барысы да халыкның ялын уңайлы һәм күңелле итә.
Биредә тарих белән яңа буын бәйләнеше. Зәйлеләр генә түгел, Туристларга да Зәйнең үткәне турында сөйләп һәм күрсәтеп, бүгенгесе турында бәян итү өчен мөмкинлек бар. Без моңа ирештек, дип саныйм, ди Наилә Зиннәтуллина. Бирегә килүчеләр ачык һавадагы музейда үткәне, бүгенгесе, шулай ук шәһәрнең киләчәге белән таныша, ял итә, күңел ача. Жители, конечно, в восторге. Бистәдә яшәүчеләр бу проекттан бик хуш. Яр буе Зәйлеләргә зур бүләк. Район башлыгының шәһәребезнең иске, тарихи урынына игътибары зур булуына рәхмәтлебез. Биредә бөтен кеше ял итәрлек. Балалар велосипедта чаба, әниләр арба тартып йөри, ә өлкәннәр саф һава сулап йөри. Моның өчен архитекторларга, төзүчеләргә зур рәхмәт, ди Галина Сукманова. Шул рәвешле Зәйдә ял итү урыны һәм туристлык маршруты булырдай мәктәп табып булды. Шәһәребезнең яңа һәм иске өлешен тоташтыручы әлеге проект зәйлеләрне генә түгел, чит төбәкләрдән килгән туристларны да җәлеп итә. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.